Merħba tfal, erġajna ltqajna għal storja oħra. Dawn l-istejjer huma miġjuba lilkom mill-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Illum għandna ktieb li jirrigwardja x'taħsbu? Tal-arloġġ.
Xi ħaġa tal-arloġġ. Infatti dak jiena ħadtu minn ktieb li kienet għamlet Ġulja lejn l-iskola. Tajjeb? Jiġifieri probabbilment għandkom wieħed bħalu u tistgħu tfittxuh u tilagħbu magħna u tkompli taqraw magħna. Mela, ħa ngħidilkom għalfejn ġibt dan l-arloġġ jiena miegħi. X'għandna hawnhekk fil-faċċata tal-ktieb? Għandna arloġġ. U kozza, ajruplan,

Tpi ukoll u n-numri għax hawnhekk għandna dan. Għandna l-arloġġ ikollu n-numri, mil-liema, liema numri jkollu mill-wieħed sat? Sa tnax ikollu l-arloġġ, l-arloġġ ikollu daw in-numri bħal tagħna. Imma kif bdiet tgħidilna Audrey Ann, Dan għandu dawn il-kliem fuqu għax dak huwa t-titlu tal-ktieb. U t-titlu tal-ktieb tal-lum huwa Tlaqna u Wasalna. Umm. Naħseb għalhekk ikollna bżonn il-ħin, hu biex nitilqu fil-ħin u naslu fil-ħin. Tħobbu tkunu fil-ħin intom? Tajjeb inkunu fil-ħin, huwa aħjar milli nkunu tard. Mela, Audrey hemm diġà tgħidilna, għandna pereżempju. Ajruplan.
Karozza. Għandna żewġ mezzi ta' trasport hemm fuq, però anke hawn isfel.
Ekku, mhux dawk biss għandna mezzi ta' trasport għandna ir
ir-rota u għandna wkoll
il-luzzu hawnhekk, hawnhekk għandna luzzu imma hawnhekk għandna vapur kbir iva. Tapinu, tafu li ma vapur hu dan? Tapinu.
Tawdex, il-vapur tawdex. Għandu isem ukoll numru għandu propja, l-luzzu għandu numru mija mela kifet li ntaraw. Apparti l-ħin, għandna diversi tipi ta' trasport hawnhekk fuq quddiem ta' dan il-ktieb. Apparti l-isem tal-ktieb, bi triq iktar żgħar għandna l-isem ta' Anġel Marie Haber X'ngħidu li hija Angel Marie Haber? Hija l-persuna li kitbitilna l-istorja, mela. Kitbet u kienet il-Belġi. L-awtriċi ta' dan il-ktieb tajjeb ħafna. Mela jekk ħarisna lejn quddiem ta' dan il-ktieb u tafu tgħiduli l-ħin x'inhu hawnhekk fil-faċċata? Three o'clock. It-tlieta, it-tlieta, u anke l-arloġġ tiegħi qiegħed juri t-tlieta, qegħdin juru l-istess ħin. Ħa ndawwar fuq wara, tafux? Ħarsetta.
U ħa naqra l-ħarsetta.
Hemmhekk hemm tabella tat-traffiku, mhux tat-toroq.

Triq il skużawni wieħed il-kennija Triq l-ilwien ħal tbissima Min ġej bil-mixi jew bir-rota Bil-karozza jew b'tal-linja Min ġej bil-baħar u min u mill-ajru Int mistieden tgħaddi s'għandhom Ħabbat il-bieb u jiftħulek Nafu fejn irridu mmorru imma biex jiftħulna Għandna l-bieb u hawnhekk inserta li għandna l-indirizz. L-indirizz ħa nerġa' ngħidulkom. Wieħed il-Kennija, Triq l-Ilwien, Ħal Tbissima. Mela nafu fejn qiegħda din id-dar. U jiena ħa nurielkom id-dar. Hawn qiegħda d-dar. Kull kulur. Kull kulur araw. Triq l-Ilwien, il-isem ta' triq. U hawn konna jkunu wieħed għal kull. Għandu l-bieb ta' barra araw numru wieħed il-kennija dak dak il-bieb huwa. Mela sibniha d-dar. U hemm xi miktub hemmhekk? Hemmhekk hemm il-kaxxa tal-ittri biex ikunu jistgħu jimpustawlhom l-ittri fiha. Mela nafu li mija id-dar. Hawnhekk qisu hawn qattus. Wara t-tieqa, hekk qisu vera. Tajjeb, mela issa sibnieha d-dar, nafu fejn irridu mmorru. X'taħsbu mela, nibdew inħarsu lejn il-ktieb? Iva.
Tajjeb.
Mela, l-arloġġ f'idejk, Adrian. Hmm. L-ewwel li ħanibdew billi Inħabbtu l-bieb, mela f'idejkom, bum bum! Ħabbat il-bieb, min ġi? Hmm. Ejja ħanħars daqsxejn lejn l-arloġġ. X'qiegħed juri l-arloġġ tagħna hawnhekk? Qiegħed juri l-ħin ta' nofsinhar. Mela Adrienne, għamilulna bħal dan l-arloġġ, għamilulna nofsinhar. Mela nofsinhar ifisser illi ż-żewġ idejn tal-arloġġ ħa jkunu t-tnejn jippuntaw lejn it-tnax, orihulhom daqsxejn ħalli nuru illi huwa nofsinhar. Tajjeb, nofsinhar. Min ġie f'nofsinhar? F'nofsinhar wasal il-papà mix-xogħol. Huwa ġie lura d-dar bil-karozza. Kellha tiftaħlu l-mamà għax nesa iċ-ċavetta d-dar. Seta' jidħol il-papà? Għaliex? Għax ma kellux iċ-ċavetta għax insieha d-dar. Nesa ċ-ċavetta warajh, allura kellha tiftaħlu il-mamà. Mela min ġie l-ewwel? Il-papà.
Il-papà wasal l-ewwel id-dar. Wasal id-dar f'nofsinhar. Aħna nraw hux ġej xi ħaddieħor. Ejja nerġaw inħabtu. Bum, bum. Ħabbat il-bib. Min ġi? Hmm. Biex taħsbu li ġi, min ġi, din il-persuna li ġiet, eh? Biex taħsbu li ġiet. L-ajruplan, dil-persuna ġiet minn barra tajt.
Għaxawnek għanna ajruplan. Kellna ajrupla quddiem iva. Iva tal-linja nazzjonali ta' Malta, tal-linja tal-ajru ta' Malta. U fiex ħin urina daqsxejn Ġulja Len. Il-ħin huwa is-sija ta' wara nofsinhar mela għaddit sija il-papa ġi f'nofsinhar u xi ħadd ieħor qisu ġi fis-sija ħa naraw min ġie. Fis-siegħa waslet it-Sija Flair mill-Awstralja. Hija ġiet bl-ajruplan. Ġiet bil-bogħod din it-Sija Flair, tgħid. Għal xiex ġiet, eh? Għal xiex ġiet, tgħid. Għax missjahom. Għax qed timmissjahom u ġiet tarahom? Min jaf. Rġajna, ejja nerġgħu nħabtu mal-bieb. Bum, bum! Ħabbat il-bieb. Min ġi? Hmm. Xħenu issa? Irranġalna l-arloġġ, Adrian, nara, irranġalna l-arloġġ. Tajjeb ħafna. Orijulna, orijulna. Qegħdin naraw l-arloġġ juri issa tejn ta' wara nofsinhar issa. Hmm. U apparti l-arloġġ li qed jurina l-ħin, għaw x'għandna hawnhekk? Il-vapur ta' Pinu Valletta. Il-vapur ta' Għawdex ta' Pinu. Hmm. Qed minġi minn Għawdex. Fis-sagħtejn waslu t-tiju Salvu u t-tija Rita bil-kuġin Anton u l-kuġina Anna. Huma ġew minn Għawdex bil-vapur. Tant għalfejn qed jiġu dawn in-nies, eh? Għax qed nimmissjawhom. Li ħa naraw. Irġajna ħanħabtu. Bum bum! Ħabbat il-bieb. Min ġie? Ejja ħa naraw daqsxejn x'ħenu issa, x'ħenu Ġulja Len. It-tlieta ta' wara nofsinhar di darba, it-tlieta u għaw wisbel xan hawnhekk. Mhux vapur dan, dan ngħidulu luzzu. Luzzu u niżgħar minn vapur. Jien ġiet għajt tridu naraw. Fit-tlieta wasal it-tiju Mikiel u wasal bil-luzzu ġab miegħu lil pixu il-qattus immu warawh Ġab miegħu l-pejxu wkoll. Dan ukoll bil-baħar ġie? Umm, bil-luzzu. Mela hawnhekk kellna lil Siju Salvu u t-Sija Rita u l-kuġini Anton u Anna li ġew bil-vapur t'Għawdex. U issa kellna lit-Siju Mikiel li ġie bil-luzzu. L-aħwa kemm ġejjin nies! Fejn ġejjin dan nies kollha? Ħa nkomplu naraw. Ejja nerġgħu nħabtu. Bum, bum. Ħabbat il-bib. Min ġi? Xħin sar issa, xħin sar? Ejja nħarsu lejn l-arloġġ. Jisu Adrian. Xħenu, xħenu. Tajjeb, saru l-erbgħa ta' wara nofsinhar, urina l-arloġġ. Dawru ftit. Tajjeb, saru l-erbgħa. Hmm. U għawx qed naraw did-darba u isfel. Il-karozza tal-linja, eh, il-karozza tal-linja. Hawnhekk għandna mappa ara. U hawnhekk għandna. U hawnhekk għandna il-numru tal-karozza, il-karozza ta' il-numru tal-karozza għal ħalt bissima huwa 363. Mela min irid imur ħalt bissima, dik dak il-numru rrid jaqbad, it-363. U hawnhekk għandna l-ħinijiet tal din il-karozza tal-linja. Hmm. Hobbu tmorru ximkien intom bil-karozza tal-linja? Tajjeb. Ħanaraw min ġib il-karozza tal-linja mela. Fl-erba waslet oħti Marija iġiet bil-karozza tal-linja. Ġejjin nies Ejja ħanerġaw inħabtu. Ejja ħanħabtu. Bum, bum. Bil-mod. Ħabbat il-bib. Min ġi? Hmm. Ejja ħanerġaw inħarsu lejn l-arloġġ. Ħenu? Il-ħamsa, il-ħamsa ta' wara nofsinhar. U x'qed naraw hawn isfel? Karozza tal-linja, imma mhux minn tissa mill-antiki din arawa. Għandna karozza tal-linja antiki, infatti anke hawnhekk għandna ħafna biljetti li qabel kienu jintużaw fuq il-karozza tal-linja l-antika. Tajjeb. Ikun differenti l-biljett tal-ajru wkoll iva, ma wkoll ikollok biljett vera. Fil-ħamsa. U jaqtawlek biċċa kienu vera. Fil-ħamsa. Kenna jrufla. Fil-ħamsa wasal it-siju ċens u ġi il-karozza tal-linja l-antika. Ma nafx kif jiena rnexxielu juża l-karozza tal-linja l-antika imma t-tiju Ċens irnexxielu. Ġieli rkibtu fuq xi karozza tal-linja mill-antiki intom? Le, aħna qatt ma rkibna, huma ta, mhux jiena. Ma nafx intom imma jekk qattx irkibtux jew le. Ġon ħabtu, bum bum. Ħabbat il-bib, min ġi? Xħenu issa, xħin sar? Tajjeb, saru is-sitta orju, nodri saru is-sitta ra, issa U hawn isfel x'għandna? Żiemel. Għandna żiemel flimkien bil-karettun, eh, mhux waħdu żiemel. Jew ħmara, ejja ħa naqra. U daw ġew minn Ġej ġew fuq u tajt bil-karettun, ejja ħa naqraw. Ħa naraw hux żiemel jew ħmar. L-ewwel naqraw irridu mhux hekk biex inkunu nafu. Fis-sitta waslu in-nannu kalanċ u n-nanna Sunta. Huma waslu bil-karettun u l-ħmar griżu. Hm, mela x'inhu huwa dan? Ħmar.
Huwa ħmar, mela ġew bil-karettun daw. Taħsbu li damu xejn jivvjaġġaw daw it-tnejn? Eħe. Bil-karettun iddum naqra iżjed hux? Imma waslu wkoll ta. Fis-sitta waslu. Jimxi bil-mod hu x'miskin, ma jistax jgħaġġel ħafna, imma insomma l-importanti li huma waslu wkoll u waslu fil-ħin tajjeb.
Għax xi kollu taqaj juġaw.
U jrid iġġor it-tabija ta' dawn iż-żewġ tim in-nies u x'sanna n-nies. Għaddajba kien hemm storja palu. Hawn ħafna stejjer bil-ħmar. U kien jimxi bil-mod. Kien jimxi bil-mod tajjeb. Bakkin ċat, bakkin biex jgħaddi.
Ejja ħa nerġgħu inħabtu. Bum bum. Ħabbat il-bib. Min ġi? X'ħin sar issa? Hmm?
Seba.
Is-seba orijunna, Ġulja Lin orijunna. Tajjeb saru s-seba. U għaw wisper issa x'għandna? Karettun reġgħalna hawnhekk. Testa.
Eh, karettun dan.
Dan debba. Għanna l-kisu karozzina unek, ux. Bħal maġiri naraw, per eżempju, l-Belt Valletta jew l-Imdina, ikunu iktar għat-turisti. Forsi ġili rajtu bħalhom. Ġili rkibtu fuq xi karozzin intom. Ma tixtieq, xi darba titilgħu.
Immissu ż-żim, iż-żimel orra. Fis-sebgħa wasal it-tiju Ġanni. Hu wasal bil-karozzi u d-debba żiffa. Tħaffef naħseb din la jisimha żiffa, naħseb ħaffet naqra, ħaffet kemm setgħet. Kien ġej in-nies Ejja nerġgħu inħabtu. Bum, bum! Ħabbat il-bib. Min ġi? Araw naqra issa l-ħine, eh? araw naqra issa. Għandawru din, ara għandawru din issa li lawnek. Ejna ftit, ġurja l inti, ejna ftit. Il-ħin issa huwa is-seba' u kwart, orihulhom Adrienne. Tajjeb, il-ħin issa huwa is-seba' u kwart, araw. Issa il-minutiera twila m'għadhiex tipponta lejn it-tnax, imma issa qiegħda fuq it-tlieta qed turina l-ukwart. Mela l-ħin issa huwa is-seba' u kwart, għaddiet kwarta mill-ewwel law. Fis-sebgħa u kwart wasal ħija l-kbir Pawlu. Huwa ġib il-mutur. Hmm, jaġġel dan tajt biex jasal. Ma naħsibx li dam ħafna u bil-mutur, li joqgħod ħafna attent mara. X'għandu fidu hawnhekk? Għandu elmu fidejh għas-sigurtà tiegħu. Għaġġel, għaġġel. Hi għaġġel, għaġġel.
Ġulja, Ġulja. Hmm, Jahan erġaw inħabtu l-bib. Bum, bum. Ħabbat il-bib. Min ġi? Xħin sar issa jahan ħarsu lejħ. Le, erġa' prova. Tajjeb ħafna, saru is-seba' u nofs. Saru is-seba' u nofs mela għaddit kwarta minn xħin ġib il-mutur Pawlu. Laħqet għaddit kwarta oħra u issa saru is-seba' u nofs. Min ġie fis-sebgħa u nofs? Fis-sebgħa u nofs wasal il-ħabib tiegħi Xandru. Huwa ġieb ir-rota. Hemm hi r-rota? Għandkom rota intom? Rota għandna, hux rota għandna. Tajjeb. Nerġgħu inħabtu. Bum, bum. Ħabbat il-bib. Min ġi? Ejja ħana raw naqra l-ħin, ejna ftit, Ġulja l inti ejna ftit. Il-ħin hawnhekk hija tjuri it-tminja neqsin kwart. Fada l-kwarta biex isiru it-tminja ta' filaxija. It-tminja neqsin kwart mela l-kbira qiegħda fuq id-disa' U ż-żgħira qiegħda ftit qabel id-disgħa, fuq it-tmin, għal nagħmluha fuq it-tmin ħalli ma nitgerfxux. Nagħmluha hekk tajjeb, na nagħmluha hekk. Korrijulna ftit. Tajjeb, saru. Sar il-ħin hawnhekk għaddit kwart oħra mill-ewwel law. U x'qed naraw hawnhekk? Qed naraw ħafna passi ta' dawn it-tnejn jisom tagħhom biss imma ta' dawn iż-żewġ tim in-nies. Ta' dak il-kelb ukoll. Ma dan me peptija. Dan me peptija għax din jidalaw u dan jaki. U dak jaf il-nifti mila.
Ħanaraw x'tagħhom. Fit-tmienja neqsin kwart waslu n-Nannu Wett u n-Nanna Rożi. Huma ġew bil-mixi. Ġabu magħhom lil Spiru l-kelb. Għandkom kelb intom? Le.
Tixtiequ li jkollkom kelb? Le, għax nibża'. Tibża' mill-klieb, all right.
Tmienja neqsin kwart, ara kemm ġew nies, eh, s'issa? Tridu nippruvaw niftakru ftit minn ġie? Eh, niftakru naqra, mela. F'nofsinhar l-ewwel wieħed li ġie min kien? Il-papà. Kien il-papà l-ewwel wieħed, eh, dak kien l-ewwel wieħed. U mbagħad? In-nanna.
Bl-ajruplan ġiet? It-tija Fleur. It-tija Fleur diġiet bl-ajruplan. Imbagħad hawnhekk kellna t-tiju Salvu u t-tija Rita u l-kuġini Anton u Anna illi ġew bil-vapur ta' Għawdex u daw ġew fis-satejn. Imbagħad bil-luzzu min ġie hawnhekk?
It-tiju Mikiel u dak ġie fit-tlieta.
Il-qattus iva ġab il-qattus miegħu. Fl-erbgħa min ġie? Oħtu Marija. Ġiet oħtu Marija.
Għanna l-kelb, iva anka annimali għanna tajjeb mela fl-erba waslet uħti Marija u biex ġiet Marija?
Bil-linja. Bil-karozza tal-linja. Imbat fil-ħamsa ġiet siju ċens

kellhom il-ħmar griżu għax hu kien qed jiġbed il-karettun. Fis-seba' mbagħad bil-karozzi ġiet siju ġiet siju Ġanni fis-seba' u kwart bil Pawlu bil-mutur Imbagħad fis-sebgħa u nofs biex ġie dan. Ġibir Rota. Ġibir rota, araw kemm għandna mezzi differenti ta' trasport, eh? Kemm ġew mezzi differenti x'imkien hawnhekk, imma ma nafux għalfejn s'issa kulħadd ġej iħabbat dan il-bieb. Hmm. Kemm ġew nies U fit-tmienja neqsin kwart, min ġie fit-tmienja neqsin kwart? Il-nanna Wales, il-nanna Rosie.
U l-nanna Rosie. U ġabu maħħom spiċu l-kelb. U ġabu l-spiru l-kelb. U daw kif waslu għawnek? Bil-mixi, naħseb daw ma kienux joqodu l-bot. Naħseb daw kienu joqodu ħalt bissima u kol tajt l-istess raħal. Hm, sa naraw daqsxejn. Ħa naraw jekk fadal xi ħadd ieħor jiġi. X'ħin sar issa? Ejja nħabtu l-ewwel ejja nħabtu bum bum. Ħabbat il-bib min ġie. U l-ħin issa sar it-tminja u rjulna Ġulja Lin. Tajjeb saru t-tminja issa. Fit-tmienja waslet it-tija Doris. Hija ġiet tiġri għax kienet se tasal tard bħas-soltu. Tħobb tkun tard din, it-tija Doris, imma waslet, fit-tmienja hi waslet. Issa, ejja ħanerġaw inħabtu. Bum, bum, ħabbat il-bib. Min ġi? Araw issa. Ħames minuti għaddew minn wara illi ġi Doris, Doris ġiet fit tminja u issa saru it tminja u ħamsa mela kull ma għaddew huma ħames minuti wara tminja. Tajjeb, Oriol, no Drian. Tajjeb, dawru ftit, dawru. Saru t-tminja u ħamsa, għaddew ħames minuti mill-ewwel law. Fit-tminja u ħames minuti jien ġejt niġri minn logħba ballun. U dajjen min taħsbu li ju? Tari. Ġulja li net taqranna isem mal-flok. Taj dak huwa ismu Tony ġi. U fej kien da Tony?
Kenna fuq qoddim ukoll il-Tony iva. Tony u Tony. U fej kien da Tony? Il-futbol.
Hmm, kien qed jilgħab xi logħba futbol jisux.

Wasal id-dar hawnhekk Toni? X'taħsbu li se jsib Toni d-dar? Il-familja kollha. Tan-nies kollha li ġew ara kemm ilhom ġejjin nies, minn nofsinhar ilhom ġejjin in-nies, eh? L-ewwel ġie l-Papa u sa tmienja u ħamsa għadhom ġejjin in-nies, insomma sa tmienja proprja, għax Toni ġie fi tmienja u ħamsa. Ħa naraw mela, ħa naraw. U għaliex ġew kollha dawn in-nies? Għax Tony kellu l-birthday. Għalaq snin u Tony u dan nies kollha għalhekk ġew biex ikunu jistgħu jifirħu miegħu f'għeluq sninu. Araw hawnhekk, hawn kullum kien imżejjen. Għandna miktub ferħ u awguri f'għeluq sninek. Eh? Jien għandi l-birthday. Issa nkellmuk lilek stenna ftit. U l-ħin x'ħelu issa? It-tmienja u kwart. Mela hawnhekk ara x'sab jistennieh, eh? Tony, taħsbu li ħa sorpriża sabiħa? Iva.
Tħobbuhom dat-tip ta' sorpriżi intom? Iva.
Naħseb kulħadd jieħu gost u jsib din it-tip ta' sorpriża jekk jidħol id-dar. Fid-dar jien sibt bil-wisq awguri u xewqat sbieħ, rigali u tgħanniq. Araw hawnhekk. Għal Toni mela, għal Toni ara kemm għandu rigali u kemm għandu tiżjin sabiħ. Ejja ħan irranġaw l-arloġġ qabel xejn. Saru 28 Melo rina daqxej il-ħin. Tajjeb, orijolna, saru 28 issa, xtaħsbu li se jiġri issa fi 28. Għajt u kost fil-parti Tista' tiegħu. Ħa jagħmlu xi festin tajt. Hmm. Il-familja u l-ħbieb inġabru flimkien għal festin teluq snini. Aħna nifirħu b'xulxin u nħossuna magħqudin, arawhom inġabru kollha mela biex jifirħu ma' Toni f'għeluq sninu. Qegħdin tarawhom hawnhekk il-familja kollha. Hekk qisu l-familja kollha qiegħda miġbura u x'għandna wkoll hawn fuq. Il-bżieża.
Għandna l-bżieża. Eh, żejnu naqra sabiħ ukoll. U imma jkun fiti.
U għaw xisfel xawa u isfel fin-nofs. Għandu il-kej. Għalek seba snin, għaxaw u Wieħed, snejn, snejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta, seba. Mela kemm għalaq żmien Tony?
Għalaq seba snin Tony u kull ħaġġi biex ikun jista jifraħ miegħu. Issa tfal, oġobkom qabel xejn dal-ktieb. Issa tafu għalfejn għażil dan il-ktieb.
Għax
Għaliex, ejja għahdejja, għaliex Audrey Ann u koll da tiċċelebra l-uqsnina bħal Tony. Imma filwaqt li Tony seta' jkollu lill-familja kollha miegħu, Adrienne ma tistax bħalissa. U kienet naqra mdejqa għall-bidu li ma setgħetx tifraħ mal-ħbieb tagħha llum. Imma għaldaqstant aħna llum iddeċidejna li xorta nkantawlha Ferħ u awguri lil Audrey Ann, tajjeb? Mela minflok ħa nkantawha lil Tony, aħna se nkantawha lil Audrey Ann, tajjeb hekk? Mela nkantawha aħna? Ejja nċafxpula.

Adrienne illum iddeċidiet li taqsam xi ħaġa magħkom. Adrienne ilha sena li għażlet it-tema tal-qawsalla għal eluq snina. Da żmien il-qawsalla din narawha bħala simbolu importanti ħafna. Aħna ma konniex nafu illi ħatkun daqshekk importanti di sena, kif qedtilkom ilha sena taħseb f'din it-tema għal għeluq snina. U aħna llum iddeċidejna li l-pinjata li għamiltilha f'forma ta' qawsalla aħna llum ħa naqsmuha magħkom ukoll. Tajjeb? Mela, ħa jieħdu posthom. Le, le, le, hawn taħt. Mela, stennew ftit, stennew ftit. Ħalli naqsmu il-pinjata ma' tfal kollha illi ma setgħux jiċċelebraw eluq sninhom bħal Audrey Ann nistennew taħħa tagħmluha flimkien tajjeb. Ħalli tagħmluha flimkien. Mela,

Ejja ħalli nagħlqu kif nagħlqu s-soltu u mbagħad inkomplu nieħdu pjaċir mela għax bħal Tony Audriel nagħlqet żmienha. Mela. Tlieta, tnejn, wieħed, il-qari tal-ġen. Saħħa narawkom. Idilhom bajjoġ fija.